Helo, Wendy Edwards ydw i, dw i'n Swyddog Maes i Sir Benfro. Fy nhrôl i yw hybu dwyieithrwydd i deuluoedd. Dw i'n mynd o amgylch glinigau a grwpiau a siarad gyda rhieni am bwysigrwydd dod â dwy iaith i'r cartref o'r cychwyn cyntaf. Dwi wedi dewis Angela Jones am ei bod yn ffito mewn i'r categori 'ma am fynd yr yr ail filltir. Mae yn gweithio'n agos iawn gyda'r teuluodd, mae'n gweld protensial, mae'n gwybod tymheredd cefndir nhw'n amlwg, yy os oes iaith Gymraeg 'na neu os 'dyn nhw moyn siarad tymheredd iaith, mae'n gweithio nhw, wel, Dewch! Come with me! A yw bydd e? So mae e'n wyneb cyfarwydd a ma' nhw'n dod i'r grwpie yma a o fewn dim ma' nhw 'di creu cylch o ffrindie mas o'r grŵp hwn i ni 'di cael dwy tair yn neud Cymrag o'r cryd yym ma' rhai wedi dod nôl ata i ar ol blynydde a gweud o bo' nhw'n dal i ganu'r caneuon yn Gymrag A oni bai am Angela byddai rhein ddim wedi bod yn dod i'r grŵp yn lle cynta. Mae hefyd yn neud grŵp bwydo'r fron yn Hwlffordd a mae hi'n tynnu rheini mewn at ein grŵp bach babi a fi amser twf ni hefyd. A mae hyn yn gweithio'n dda a fel o'n i'n gweud mae'n mae llawn sbort, dyw hi ddim yn pwsio'r iaith ar bobl, mae jyst yn tynnu fe mas am gwyll bach a mae'n gweithio'n ôl os nad yw nhw'n gallu'r Cofio popeth yn Gymraeg am rai gair Saesneg mewn, a mae hyn yn lot o help i'r rhieni. Mae Ysgol Glanceddau, yr Ysgol Gymraeg yn Hwlffordd yn llawn dop, a ydw i'n siŵr bod hwn yn mynd nôl i'r ymwelydd iechyd yn plannu'r hadyn yn y cychwyn cynta, a twf wrth gwrs. Dwi'n meddwl bod Angela yn haeddu'r wobr hon am ei gwaith. Mae'n gweithio mewn ardal eitha' anodd yn Hwlffordd. Mae lot o waith gyda nhw i wneud gyda'r teuluoedd a mae'n dal i ffeindio'r amser i hybu'r iaith a dod â pobl i'r grwpiau 'ma a wneud gwanieth yn eu bywydau nhw.
So, enw fi yw Angela Jones a dwi'n ymwelydd iechyd yn Hwlffordd, Sir Benfro. Dwi wedi cael ein enwebu um, am y gwobr hwn um, gyda Twf, da shwmae, uh, gyda Wendy Edwards, O'r twf, achos nid dechre o dechreuon ni y grŵp babi a fi yn Hwlffordd bwti pum mlyne yn ôl a ma'r grŵp dal yn rhedeg yym a wedi bod yn llwyddiannus iawn. Yym, fel ymwelydd iechyd, dwi'n gweithio yn Hwlffordd a yy reol reol pentrefi yy bach tu fas Hwlffordd yn Burton, Langham, Fracestrop. Yym, sim lot o Gymraeg yn ga'l ei siarad ond dwi yn dod yym o'r argroes cwpwl o teuluoedd sy yn siarad Cymra'g a ma' nw'n falch i ca'l rywun sydd yn gallu siarad Cymraeg. Mae babi a fi'n cwrdd dwy waith y mis, um, dy Mercher cyntaf a'r trydydd y mis, uh, yn y llyfrgell yn Hwlffordd. Um, ni'n cael dished y de a bisgien a wedyn ni'n chwarae games uh, i cael y mame i gweud geir y Cymraeg a mae Wendy yn neud stori a ni'n canu caneuon uh, i'r plant. Uh, ni'n cael lot o hwyl yna a mae'r mame yn yy mwynhau mas draw. So yy pan dwi'n cwrdd â'r fam a'r babi a'r teulu am y tro cynta yy ni'n siarad ambwti lot o bethe ond ni'n siarad ambwti pwy mor bwysig mae iaith i ple- i babi newydd a yym i'r fam i siarad a canu gyda'r babi a i yym Dim ots pwy iaith ma' nhw'n siarad, os ma'... dim ond Saesneg, ond ma' nhw'n gallu gweud cwpl o geiriau Cymraeg, ma' hwnna'n bwysig hefyd, achos ma'r babi gallu cadw fe yn ymennydd, a yym ma' nhw'n storo hwnna yn yn ymennydd am byth, ac yym ma' y niwrons yn ymennydd yn dechrau gweitho, ond os chi'n siarad iaith arall gyda'r plentyn, yym chi'n gallu yym dechreu niwrons i ddechreu ar yr ochr chwith a'r ochr dde o'r ymennydd a mae fe'n bwysig bwysig yn y flwyddyn gynta. So pan ni'n cwrdd â'r teuluoedd wedyn um, dros y, y pum blynedd wedyn, uh, yn y doi flynedd cyntaf ni'n rhoi llyfrau mas um, i'r mamau i ddechrau um, darllen y pethe da'r plentyn, ni roi rheini mas ambwti yym saith mis a wedi wyth am yy ddoe. A dyma'r llyfre o'r Lywydreth Cymraeg, y Book Start yy Initiative yw hwn, so ma' pob teulu yn ca'l ll- llyfre i'r plant eu cadw yn y tŷ. Yn Hwlwford dwi'n rhedeg grŵp bwydo o'r fron a ni'n siarad Cymraeg a Saesneg yn y grŵp so mae'n mae'n e'n teimlo yn cytrefol iawn os maen nhw moyn siarad Cymraeg. Yy pan dwi'n cwrdd â'r teuluoedd rhein mae lot o nhw wedi mynd i yym ysgolion Cymraeg so mae tymyd o Cymraeg 'da nhw a wedyn rei yy mae rei a ddim yn Cymraeg a maen nhw a mae rei yn dweud wrtha i yy bod nhw wedi teimlo bod Cymraeg wedi cael ei yy gwthio yy lawr i gwddwg nhw a 'dyn nhw ddim yn hoffi'r iaith. So dwi'n treial neud yy mwy yy sbort iddyn nhw i yy siarad Cymrâg 'da'r plen- 'da'r plant a yym i fod yn mwy hwylus a jyst yn neud beth ma' nhw moyn neud a dim meddwl bod pwyse arnyn nhw. Dwi'n credu bod fi 'di cael yn enwebu am y wobr hon yy yn y gymuned yym achos y gwaith dwi'n neud y teuluoedd a dwi'n cwrdd â shwt gwmynt o bobl a yym gweud y neges mor bwysig ta pan ma' plentyn yn clywed gair ma' fe'n cwmryd saith gwaith iddyn nhw gofio fe ond fel oedolion mae'n cwmryd 27 o waith i rywun i gofio'r gair, so ma' fe'n rili bwysig i plentyn i clywed yy wanieth iaith pan ma' nhw'n fach.